Kye so, Agonafo a munni sika ade akye so. Agonafoɔ, mo na mode sika tɔ mprada. Mo nana ne bɔdwesa a mohene. Wɔn na ne sasabonsam kogyee ne kyɛ. Akyem Ghana Tefa, Kumase Tafo Boadu Kwadwo, Kumahyɛbrɛ Fi Kɔtɔ, Ɔkɔtɔ Pumpuni Bɔ ne Dompem. Ansa ne awe ne nam. Agonamoa kraboa ne ako. Ako te wuram sɛ ɔka fie borɔfo. Ɔdaeɛfoɔ boa mponsem. Mo nana ne nka aweɛ kyew bɛrima. Agonafoɔ a mowɔ biribi die. Boa mponsem nananom ei. Sika ade akye so ɔmo mpɛ. Agonafoɔ na edi sika mono. Mo nana ne akyem kotoku. Agona nana ne fme hyayene. Agona nana ne aduman. Nananom agonafoɔ. Mo akraboa ne ako. Ako te borɔfo nana ne mo. Boa mponse nana ne agonafoɔ. Agona mo firi denkyira. Abusuafoɔ sɛ ɛba mmrane ne kasa mu nkyerɛmu ahohoahoa kɛseɛ pa ara deɛ a, meka nokorɛ kyerɛ wo, wontumi nyi Denkyira mfiri mu. Denkyira, wontumi nyi wɔn mfiri mu. Na wɔyɛ kingdom a na kyerɛ sɛ wɔn ho den yie papapapa ɛberɛ bi a atwam. Na yɛate wɔn nka, Denkyirafoɔ ne hwan? Denkyirafoɔ ne hwan? Denkyirafoɔ korɔ, mofiri he na ɛbaeɛ? Na denkyira ankasa denkyira ankasa no ɔmo yɛ hefafoɔ? Ɛnnɛ mebɛma watie denkyira abakɔsɛm paa the origin of denkyira baabi a denkyira firi ankasa na ɔmo bɛduru tebea ɛne baabi a ɔmo da so ɛwɔ yi. Ɛnnɛ menkasa nkyɛ yɛntie abakɔsɛm no.
Ɛnnɛ, yɛreba abɛbɔ nkɔmmɔ afa Dekyiraman ho. Ne saa nso nti no, me nsa aka Lawyer Emmanuel Kojo Nana, ɔyɛ Special Legal Assistant to Denkyirahemaa Nana Ama Yensua Asare a ɔtɔ so mmiɛnsa. Lawyer kɔ aba? Yaa me deɛ.
Yoo, mprɛ bebree yɛka Denkyira, Denkyira, Denkyira. Denkyirafoɔ ne hwan no? Yoo, meda ase. Ansa na mɛkyerɛ Denkyira no, ma me mbɔ Denkyira abɔdin. Ɛno mu na yɛbɛte denkyira ase. Adewu, adewu, denkyira, pɛntɛmprɛmɔɔ, menesono. Yɛkoto a yɛfrɛ, menesono. Yɛsɔre a yɛfrɛ, menesono. Obi ntutu mmirika nkɔhwɛ denkyira, menesono. Menesono daeɛ a yɛnyane, yɛnyane, krɔnkrɔn, krɔnkrɔn, krɔnkrɔn. Eo, yɛka denkyira a, denkyira, sɛnea abodin na mebɔ no, denkyira, wɔn din ankasa yɛ adewufoɔ, adawufoɔ no na wɔde firi abakɔsɛm kyerɛ sɛ berɛ a na ɛyɛ Egypt Nile no mu, Nile River, ɛhɔ baabi na Denkyirafoɔ no firi ara a wɔsaneeɛ ara baa anaafoɔ ha, wɔbaa Gold Coast anaafoɔ a na wɔn hene a ɔdi wɔn anim yɛ Ayekra Adebɔe. Na berɛ a Denkyirafoɔ firi Egypt hɔ no reba nyinaa no, na yɛfrɛ wɔn adawufoɔ. Nti wɔsaneeɛ ara na wɔbɛtenaa baabi wɔ Ɛɛ, bono mei mu a yɛfrɛ hɔ nkyiraa. Nti ɛberɛ a wɔn bɛtenaa nkyiraa no, na Denkyirafoɔ no dane nkyiraafoɔ no. Na kyerɛ sɛ, wɔn na wɔn anya baabi ama wɔn a wɔn te. Nti me dan wo, me dane nkyiraa-foɔ no. Ɛna afei nso no, na wɔn a wɔn biribiara dane te sɛ nkyiraa. Wɔn adidie mu ne wɔn biribiara no, na kyerɛ sɛ, nkyiraa-foɔ deɛ wɔn yɛ no na wɔn nso yɛ. Nti na wɔn adane nkyiraa-foɔ. Nti ne yɛfrɛ wɔn adewfoɔ a wɔadane nkyerɛafoɔ. Nti adane nkyerɛ a adane nkyerɛ a ɛna ɛbɛyɛ denkyira. Oh, okay. Nti aden, adewfoɔ a wɔadane nkyerɛ a ɛne na ɛbɛyɛ denkyira. Okay. Nti na sɛ edin ankasa a wɔde firi ɛsoro hɔ Egypt hɔ no ba no yɛ adewu. Adewu. Na mmom wɔbɛne eh, nkyerɛafoɔ no tenaeɛ no a wɔn su ne wɔn nneyɛɛ ɛbɛsesaeɛ nti ne yɛfrɛ wɔn denkyira. Denkyira. Nti adewfoɔ a adane nkyerɛ a Na ɛbɛyɛ dɛ nkyira. Yiw, na ayɛ nso a na yɛtaa te sɛ Agwenafoɔ nyinaa yɛ Denkyirafoɔ, na ɛno nso ɛ? Yiw, meda ase. Bere a Denkyirafoɔ no wɔhyɛɛ aseɛ no, nana paa a ɛde Agwenafoɔ nyinaa bae no, yɛfrɛ no Bomaase. Bomaase no, ɔwoo mmiɛnsa. Mmiɛnsa no, nea ɔdi kan no, yɛfrɛ no Agubeni. Agubeni no, ɔno na ɔkyekyeree Denkyira. Ɛnna nea ɔtɔ so mmienu no, yɛfrɛ no Anadeneho. Anadeneho no nso na ɔkyekyeree Akyem Ɔdaa.

Ɔka asɛm na kyerɛ sɛ ɔdaa ne bɔdwesanwofoɔ no yɛ nuanom. Wɔn nua panin ne Denkyira. Denkyira. Ɔdaa, Bɔdwesanwo ne Denkyira, wɔn nyinaa yɛ Agona. Ɛhɛɛ. Nti ɛyɛ sɛ Agona piesie ne Denkyira. Ne Manu ne Ɔdaa ɛna ne Mansa ne Bɔdwesanwo. Yo. E, nsɛm yi sɛ, na mmerɛ a wɔbɛdwiri ɛyɛ nkyerɛafoɔ na wɔbɛdane nkyerɛafoɔ no, ɛ, ɛhefa bio na wɔfiri hɔ na wɔkɔɔɛ? Nti wɔfiri nkyerɛa no na wɔkɔɔ ɛ, abankɛseɛ so. Abankɛseɛ so no, ɛnnɛ mberɛ yi a wohwɛ sɛdeɛ akorokyerɛ, gyakɔbu ne adeɛ mpɔtam hɔ no nyinaa no, a, adanseɛ ɛ, bere, ɛ, ɔ beebi a danse wɔ no, ne na yɛ abankɛseɛ so. Nti saa abankɛseɛ so no, na kyerɛ sɛ ɛne, wohwɛ awo win, wasa ne adeɛ na ɛne wɔn bɔ hyeɛ. Ɛne adanse ankasa. Okay.
Yoo. Nti na kyerɛ sɛ ɛfiri nkyerɛ ano, wɔnante yɛ ara baa abankɛseɛ so a ɛnnɛ Buroni bɛka sɛ present day Dzakobu mpɔtam hɔ no. Na ne saa deɛ a, na ɛyɛ dɛn na mo ne Asantefoɔ nya atwa ka? Nti saa bere yi a yɛka yi nyinaa, na Asante nni hɔ. na Asante nni hɔ. Ná aman bi te sɛ Adanse wɔ hɔ ansa na Denkyira nso wɔ hɔ. Na Asante deɛ, ɛnam Denkyira so, anaasɛ Denkyira na ɛmaa Asante bɛyɛɛ Asante. Na saa ta no na wɔyɛ hwan no mo? Ná Asantefoɔ no wɔyɛ aman nketenkete bi te sɛ amanseɛ ne ɛɛ, nti yɛwɔ amanseɛfoɔ, yɛwɔ ayi, atwumafoɔ ne adeɛ. Nti aman nketenkete saa no nyinaa no, Kwaman nso wɔ hɔ. Na Kwaman hene no, yɛfrɛ no Nana Obiriaboa. Nana Obiriaboa no, ne ɔfaase ne Ɔsɛe Tutu. Nti na amammerɛ mu no, sɛ wote akonnwa so a, ɛwɔ sɛ wo, yɛka no Borɔfo mu a, ɛwɔ sɛ wo prepare nea ɔbɛdi w'adeɛ. Kyerɛ sɛ obi a ɔbɛdi w'adeɛ no, wohyɛ da ara wotete no. Na wotete no nso a, wode no kɔ wo panin bi hɔ. mu akɔtete no nti na ɛyɛ Obiriabu a Ɔkraman hene no na ɔsom Denkyira nti no Obiriabu a de Ɔkraman hene de no baa Denkyira ɛyɛ Boampɔnsima Odikan ɔno no ahemfie na yɛtetee Ɔsɛe Tutu Ɔsɛe Tutu a ɔbɛyɛɛ Asante hene no ɔno na ɔyɛ Asante hene a ɔdikan de yɛtetee no wɔ Denkyira nti Asante Asante yi nyinaa yɛse ahennie ne amammerɛ no fi Denkyira efisɛ Ɔsɛe Tutu na ɛtee Asante. Sɛ ɔtɛ Ɔsɛe Tutu na ɛde Asante bae na ɔno nso ɔbesuaa n'amammerɛ no wɔ Denkyira de a, na ɛkyerɛ sɛ deɛ de Asantefoɔ nim nyinaa no efi Denkyira. Saa na ɛteɛ. Nti na ɛkyerɛ sɛ Asante no nni hɔ, Na Asante. na mmom biribi nti na wɔkaa wɔn ho bɔɔ mu sɛ ɛnneɛ esiane nti. Na biribi no na ɛyɛ deɛn? Na wɔne Denkyirafoɔ reperepere anaasɛ na ɛyɛ deɛn? Yoo, saa bere no nyinaa na aman nketewa no a meka no nyinaa no, na wɔsom Denkyira. Na na. Dɛn nkyira nso no, ɛhɔ na obiara a ɛbɛyɛ yiye a ɔkɔsuaa biribi, ɔsɛe tutuw besuaa no wɔ hɔ. Ná Komfoanokye nso wɔ Dɛn nkyira. Ná ntawantawa kakra baa Komfoanokye ne Dɛn nkyira hene no ntam, enti ɔno ofiri hɔ. Ofii hɔ no, ɔkɔhyɛɛ mfimfini hɔ baabi. Ɛnna ɔsɛe tutuw nso, ɔwɔ Dɛn nkyira no, na ne yɔnko berɛboɔ ne Ɔkomfoanokye. Na ɔsɛe tutu. Deɛ ɛkɔ baaɛ ne sɛ, ɛyɛ den kyerɛ ahene ɔsɛ ɛyɛ Boampɔ nsam. Ne nua baa, yɛfrɛ no Ako Bensua. Bensua no, ɛna ɔsɛe tutu. Ɔbuu bɛn mu. Ɔbu bɛn mu a, na kyerɛ sɛ, ɔne no yɛɛ adeɛ a ɛni sɛ ɔne no yɛ. Ɛyɛ awaresɛm. Awaresɛm. Ɔne no daeɛ. Nti saa berɛ no, na anka ɛwɔ sɛ ɔsɛe tutu koraa no, denkyirahene Boampɔ nsam no, ɔtwa ne ti firi hɔ. Nanso na ɔsɛe tutu ne ɔfa a ɛyɛ ayi. Kwaaman hene Obiri yɛ boa no, na boa mpo nsɛ ɔne no yɛ kama. Ɛno nti no wanku no. Ɛna ɔmaa nkra sɛ, Ɔwɔ fa ase na adeɛ a wayɛ no nti mapamo no. Nti ɔpamoo no nso no, saa berɛ no nso no na sɛ ɔwɔ fa no ɔda so di adeɛ a wontumi nkɔ kuro no mu sɛ yɛse kɔsua adeɛ. Na wo ba bɛyɛ dɛn? Wo ba deɛ, na wobɛtu no. Nti ɛwɔ sɛ wokɔpɛ baabi hyɛ ara kɔsi sɛ wo ɔfa no bɛwu ansa na woakɔ kuro no mu. Nti ɔno no, na baabi a ɔbɛnya akɔ ara ne ne yɔnko berɛboɔ a ɛyɛ Konfanɔkye hɔ. A saa tam no, na ɔne Aninkyirafoɔ anya ntawantawa. Anya ntawantawa akɔhyɛ baabi. Nti ɔno no nkyɛn na ɔkɔhyɛeɛ ara kɔsi sɛ Obiriyɛboa wuiɛ, na wɔmaa Ɔsɛetutu bɛdii adeɛ. Nti ɔbɛdii adeɛ no, ɛnna ɔhyɛɛ aseɛ sɛ ɔreka saa. aman nketenkete no a amanseɛ ne adeɛ no nyinaa no, wɔka wɔn abom. Nti wɔka wɔn boom no, na wɔse, Momma yɛnka yɛn ho mbom, ɛfiri sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ sa, yɛrekɔ ayi, Denkyirahene so sa, yɛne no rekɔko, nti yɛnka yɛn ho mbom. Deɛ nti na yɛka yɛn ho abom? Ɛsa nti. Nti ɛsa no a wɔne Denkyirahene rekɔko no, ɛno nti na wɔka wɔn ho boom, ɛne ɛbɛnya Asante. Nti na kyerɛ sɛ, Denkyira no wɔ hɔ fɔ mmerɛ tititititititi koraa ansa na Asanti aman bi ka wɔn ho abɔ mu ɛne wɔn aba abɛko. Yo, na ɛy woka Kɔmfoanɔkye asɛm bi ɛyi anwum bi a na ɛba ne yɛ sɛ o ɛɛ Kɔmfoanɔkye ɔkɔsra ne nyɔnko a na ɔyɛ Denkyirahene Ansa Sɛsrɛku. Na deɛ woka yi deɛ na kyerɛ sɛ Denkyirahene bi ɛni hɔ ɔde Ansa Sɛsrɛku anaasɛ na Ansa Sɛsrɛku bi wɔ hɔ anaa? Na ɛno nso ho te sɛn? Denkyira ɛbɛsi ɔdɛɛfoɔ Boa Mponsim a ɔtɔ so mmiɛnsa so no, Denkyira nya amanhene aduonu nnum, twenty five, ebiara nni hɔ a yɛfrɛ no Ansa Sasereku. Ebi nsii da. Denkyira ahe, ɔhene biara nni hɔ a yɛfrɛ no Ansa Sasereku.
Nti na kyerɛ sɛ saa nsɛm no a ɛyɛ no yɛ amanfoɔ bi bɔ mu srem ka. Ɛyɛ bɔ srem ka. Ɛnyɛ nokorɛ. Ebia nnipa no nso no wɔansua adeɛ no yie. Wɔamma Denkyira ammɛsua. Wopɛ abakwasɛm pa ara ne amansɛm, ahensɛm deɛ a, Bra denkyira na bɛsua. Yo, nti ɛfei no ɛbaa ne sɛn ɛna aman bi kaa wɔn ho bom wɔbɛyɛɛ Asante na na baabi a Adenkyirafoɔ wɔ abankɛseɛ so na afei deɛ seesei ara wɔaduru ɔfe, wɔatwa ɔfe aba abɛdu Denkyiranafoɔ ha. Meda ase. Ɛberɛ a Denkyirafoɔ no wɔn wɔ abankɛseɛ so no, As Asantefoɔ no kaa wɔn ho bɔɔ mu no, na ɔhene a ɔbɛsii so wɔ Boa Mponsi Modikan akyi no, na biribi nti na ayɛ a yɛmmɔ ne din, nanso weinom nti no mɛbɔ, a ɛfɛ no ntim gyakari. A na n'ahomasoɔ ne adeɛ wɔ soro nti no na ɔntie ne nananom anaasɛ mpanimfoɔ no a ɛwɔ n'ase no, na ɔntie wɔn. Nti ɔhyɛɛ aseɛ sɛ ɔno ara de ne koko so yɛ biribiara, nti ɛmaa obiara dwane firii ntim gyakari nkyɛn. Nti ɔno ara mpo buroni bɛsɛɛ, commander in chief ne adeɛ, wɔn nyinaa dwane firii ne hɔ. Nti saa fɛ yi ase Ntokwa no, ɛnyɛ adeɛ a Asantefoɔ na ɛtumi dii Dankyirafoɔ so nkunim, na mmom Dankyirafoɔ no ara na asɛ obia ɛhɛn, wɔn, wɔn, wɔn, aah, sɛ wobɛma me kwan a, men use Borɔfo kakra, wɔn abandon wɔn hene ɛyɛ Ntimgyaka because of ɔno ara ne, ne, ne, ne, ne sɛdeɛ na ɔrekɔ no nti no, na wɔn mpɛ. Nti wei a na ɔrekɔ, ne Commander in Chief koraa, wanko. Afei na ɔto tuo no koraa a, ɔto gu baabi a Asantefoɔ no nni hɔ. Ɛno nti na ɛmaa wɔbɛkyeree no. Nti no, saa afei yi ase war no, ɛnyɛ adeɛ a Asantefoɔ defeatii Dankyirafoɔ. Na meka no pi ɛnnɛ da yi sɛ, ɛyɛ adeɛ a Dankyirafoɔ no ara na ayɛ sɛ yɛtoo yɛn ho twenee. Mo ara na ɛde kɔkyɛɛe.
Ɛde kɔkyɛɛe nti a ɛma yɛbɛhyɛɛ Asantefoɔ ase. Ɛsiane sɛ ɔhene no nni su bi a na ɔyɛ nti. Su no a na ɔredan no, na ɛnyɛ. Nti ɛma obiara dwane gyaa no. Nti ɛbaa saa no na denkyafoɔ no yɛɛ dɛn? Nti ɛbaa no saa no na sɛ obiara dwane gyaa ɔhene no nti ɛkaa ɔno nko ara, nti ɛmaa Asantefoɔ no tumi baae bɛkapkyaa no. Wɔn kapkyaa Ntimgyapɛ na kyerɛ sɛ denkyafoɔ akɔhyɛ Asantefoɔ ase. Nti ɛno mu ara na ɛbɛpueeɛ ara ɛbaae sɛ ɛɛ Tibu, Otibu Kodwo, Kodwo Tibu a ɔdi kan, ɔno no, ɔno na na ɔko ma Asantehene. na kyerɛ sɛ wɔn no ankasa no, na Asante no ankasa no, saa bere no na ɛnyɛ adeɛ a ahoɔden no wɔ hɔ, but Otibu Kojo, sɛ yɛka a, yɛ a wotie a, yɛse o, Ɔtete Atire, bɔ Amponnsem din, mmerane baako a yɛde bɔ no ne sɛ Ɔtete Atire, Kojo Tibu, ɛna ɔne ɛyi, Gyaman, na saa bere no na Asantefoɔ ne Gyaman ntokwa, ɛna Kojo Tibu di anim, na na ɛyi, Ɔtu breku na ɔkɔ kɔtwaa ne ti. Ɔtwaa ne ti no na ɔkyeree ne ba amea a ɔsan de no baeɛ. Nti Gyaman hene no a ɔtu breku no kɔdwo tibu na kɔtwaa ne ti. Nti na yɛfrɛ no Otitiatiri. Nti na ɔde no baa Asanteman mu. Nti ɛmaa Asante hene koraa kaa biribi sɛ, Ei! Kɔdwo, wo kuma mpo ni o na wo ko fa. Deɛ ɔkaa saa na Kɔdwo tibu huu sɛ ɔnyane a ɔmfa nnyaa no. Na ɛno, ɛno no kyerɛ sɛn? Kyerɛ sɛ, Ei, Kwadwo Tibu, woko ama me, Asante hene mpo na woko sei? Woatumi akotwa Gyaman hene ti? Na sɛ woaa woko afa deɛ a anka wobɛyɛ dɛn? Na kyerɛ sɛ woaa wosɔre me so a, mesuro. Saa na Asante hene ne ne bɛ no a ɔbuiɛ no, Kwadwo Tibu tee aseɛ. Enti ɛmaa Kwadwo Tibu nso, na ɔwɔ intelligence, ɔde n'aso totoo fam ara no, ɔhuu sɛ Asante hene no, ɔnya no a, ɔbɛku no. Ɛnna ɔde dankyirafoɔ frɛɛ Ayi Gyasefoɔ no nyinaa sɛ wɔmfa Abankandwa no ntu. Nti abankandwa no wɔde tuui ara baeɛ ara bɛduruu Afutu. Ɛtoaa so ara bɛduruu Dwokwaa.
I see. Na nti ɛbaa no sɛn na ɛkɔbaa sɛ seesei adeɛ binom wɔ Denkyira Atifi na binom wɔ Denkyira Anaafoɔ na.
Abusuafoɔ, metumi sɛ wɔatwa w'asom yie na w'asom nso ayɛ wo dɛ. Aane, abakɔsɛm mu abakɔsɛm deɛ, agye sɛ abibire mu amammerɛ TV na wobɛnya atie. Enti na meka akyerɛ wo sɛ bɔ mmɔden na subscribe na deɛ de bɛtɔ wo biara no nso woanya bi ahwɛ. Abusuafoɔ, Nana Gyasi nie. Aha na mede mo bɛsie. Makra mo.